Iawn, yy croeso i'r ola o'r gyfres o bump yym o jiwdo gyda fi, Bedwyr a Gareth o Clwb Jiwdo Pwllheli a Cwmni Awyr Agored Pwllheli. Wedyn yym 'da ni'n neud jiwdo a ma'n ma'n hunan amddiffyn i fod yn seiliedig ar jiwdo. Un peth i nodi, os 'da chi'n neud unrhyw martial arts arall fel pythio, taekwando, karate, sumo reslo, be' bynnag 'da chi'n neud, ma' nhw i gyd yn dda. Dw i byth yn un o'r pobl 'ma sy'n deud bod un yn well na'r llall. Dibyn- be' bynnag 'da chi'n neud, mae'n mynd i weithio i chi. Ocê, jiwdo ydw i, felly ma'n hunan amddiffyn fi a Gareth yn based ar y jiwdo ni. 'Da ni 'di neud chydig bach o jiu-jitsu hefyd ia, so ma' gynnon ni'r cefndir yna. Ond os 'da chi yn briliant yn karate ac yn mwynhau karate sticiwch iddo fo iawn mae ma nhw ma nhw cystal ei gilydd jyst yn wahanol felly dyna fy mhregeth am y diwrnod rwan um, da ni'n cerdded lawr y stryd uh, a mae rhywun yn penderfynu mosod yn ni tu ôl ni tagu ni crogi ni o'r tu ôl okay? um, so dyna'r ymosodiad da ni'n wneud a'r tafliad da ni'n am wneud ydy'r o gosi um, nathon ni'n wneud o gosi dwi'n meddwl yn yr ail neu'r trydydd fideo na i jyst dangos o gosi chi eto i atgoffa chi. Felly, o gosi, ydy torri cydbwysedd â'ch partner, braich tu ôl a gafel ar y bregys, troi rownd, gwneu'r un ffordd a lluchio drosodd. Ok, yn amlwg oedd yma nes y garaf i chi. Felly, yr ymosodiad felly, ydy mae Gareth yn trio tagu fi o'r tu ôl, ok? So mae'n mynd am y bysau yma yn mynd am ymhorn gwddwy ac yn gwasgu. Okay? Yn amlwg, os dwi'n gwasgu wan, byddai'n methu siarad efo chi. felly mae jyst yn rhoi ddwylo na. Cam un, peidio panicio. Okay? Um, a hwnna yn wir am unrhyw ymwysodiad i ddigwydd. Ond na i wneud y peth a wedyn ei siarad trwy ddo. Okay? O, neis ac araf yna, oce? Nai siarad chi trwyddo fo wan a nai ddangos e unwaith eto ar y diwedd yn yy full speed fel petai. Pres, oce? Un braich fyny. Be' 'dach chi'n neud ydi swingio'r fraich fyny, so os dwi'n dewis yn fraich chwith, dwi'n swingio fo syth fyny ac yn troi yr un pryd. So mae'n edrych rhywbeth tebyg i hyn. Oce? Iawn? So, fyny a troi yr un pryd, ond mewn un symudiad. Unwaith dwi wedi cyrraedd fyma, fel chi'n gweld mae breichiau Gareth wedi clymu fyny. Mae hon yn rhydd, i roi punch iddo fo. Dwi'n troi mewn, dal y gafel ar hon, a wneud y tafliad a drosodd. Okay? Ni'n ei wneud o gyfeiriad arall, fel bod chi'n gallu gweld

Ok. Fi'n dweud y bogwers, rheoli'ch partner ar y llawr. Pen-glin yn erbyn ysgwydd, pen-glin yn erbyn yr ystlys yn fama neu'r ochr, y fraich ma'n saff, fel bod fi'n gallu neud Juji Gatami, clo braich, i orffen y gêm. Ok. Os dych chi eisiau dysgu mwy am y pethach yma, a strangles a chokes, ffeindiwch glwb, dwi ddim yn mynd i ddysgu fe i chi dros fideo, achos maen nhw yn beryglus dros reswm. Unwaith eto, uh, newn ni wneud o o fyna wan, os ti... Iawn. Oce, okay, so bres, spin, trwad, a rheoli. Wych. Na i ddangos e unwaith ar cyflymder mwy realistig, a wedyn gewch chi edrych dros yno a trio dysgu rhywbeth. Ond fel o'n i'n dweud, A wna i ddweud eto ar y diwedd, ewch i glwb, unrhyw fath martial art i ddysgu, mae'n iawn. Ocê. Gwych. Diolch, Gareth. Diolch, Pat. Felly, gobeithio bod y gyfres yma wedi bod o fudd i chi, bod e wedi ennyn diddordeb yn hunanymddiffyn a jiwdo. Mae 'na ddigon o glybiau jiwdo a martial arts eraill dros y wlad i gyd, dim ots lle ydych chi'n byw yng Nghymru fydd 'na rhywbeth yn rhywle i chi. A jyst i ail ddweud be nes i ar y dychre', y darn pwysica o hunanamddiffyn ydi peidio cael eich hunan i'r sefyllfa yna i gychwyn. Yn ail, wnewch yn siŵr bod chi'n cadw'ch hunan yn ffit ac yn iach, fel bod chi'n gallu rhedeg neu ymladd nôl os 'da chi angen. A peidiwch â neud dewisiade gwirion sy'n cael eich hunan mewn i sefyllfaoedd efo bobl ddrwg ne' be' bynnag.